Mzee Miss Rumbi, iwe unonzani? Zvakanaka, nhasi ndine nzara. Mm, ndine nzara. Ndaenda kuchitoro ndikanotenga chikafu changu chakawanda nekuti ndine nzara. Ndaenda kuchitoro ndikatenga chikafu. Hona kuti ndatenga chii? Ndatenga michero Ndatenga michero yakafanana nemabhanana, apuru, iri rinonzi bhanana. Apuru, ndatenga apuru. Mm. Apuru, ndatenga dimasi. Mm.

Banana rinonaka zvakare. Mm, yummy. Mm. Banana rinonaka, apuru rinonaka. Ndatenga ranjisi. Ndinomenya ranjisi, menya. menya wovhura wodya idya ranjisi mm, rinonaka michero inoita kuti tikure takasimba unokura wakasimba ukadya michero idya michero mm, inonaka mamwe magrapes ndikatenga zvakare nezvimwe zvikafu zvisiri michero ngatione kuti ndatenga chii rongedza rongedza ndatenga zvakare miriwo ndatenga miriwo yekudya nekuti ndine nzara ndinoda kubika bika miriwo yangu nekuti mimwe yacho handikwanisi kudya kana ndisina kubika zvakafanana nana kabeji hmm. ngationei hmm. ndiri kuda kubika miriwo ndoda kubika miriwo yangu nekuti ndinoda kudya ndatenga makarotsi makarotsi cheka mm, cheka ndoisa mupoto kuti ndibike mm. pepper Cheka, ita cheka, cheka, cheka. Oh, ndagona, ndacheka, ndacheka, ndocheka cabbage. Cheka, ndacheka, cheka, ndacheka. Ooh, ichi chii ichi? Chii? chii ichi howa ita howa howa hmm, ita cheka cheka ndacheka howa chimwe chii chauri kuona huu ichi chii Hona. Chibage wagona. Ndoda kudya chibage. Mm. Mm, chibage chinonaka. Chibage chinonaka. Ndoisa chibage mupoto. Ndatenga broccoli yangu. Ndacheka. Cheka. Wagona cheka. Ndaisa umo. Uh. Ichi unoziva here kuti chii? Chii ichi? Chii ichi? Mhiripiri. Wagona mhiripiri. Ndifu here mhiripiri? umm kana kuti ndodya here mhiripiri mm. mhiripiri inowawa mhiripiri inovava handisi kuisa mhiripiri aiwa aiwa idya mhiripiri aiwa mazvita aiwa alright saka ndakuisa zvimwe zvacho nechekuku u uh, ndakangana kukuratidza ndimu ndimu tandimu Ndimu rakada kufanana nemhiripiri. Uf, ndimu rine kakuwawa karinoita. Mm, aiwa handifariri ndimu aiwa. Saka ndakubika chikafu changu tobatidza tobika tokurunga ndikabika ndokurunga oh wow mm, zviri kunhuwirira mm, zviri kunhuwirira kurunga kurunga kurunga mm. oh. ndakumbosiya zvombokwata Mbosiya zvikwati ah, zvinenge zvaita ndakupakura pakura chikafu pakura ndakuisa miriwo howa makarotsi hu zvaibva izvo zvakwana zvakwana Iko zvino ndakuda kudya chikafu changu nechipunu ndapakura ndikaisa mundiro ndiro ndaisa chikafu mundiro ndakudya ndinamata ndinamata amen ndidya carrot Mm, naka carrots rinonaka muriwo mm, muriwo unonaka nechibagi changu idya idya Yay, wagona wagona. Iwe unofarira kudya chikafu chipi? Okay, zvakanaka. Ini chikafu chandinofarira ndinofarira mabanana, ndinofarira sadza. Ndinofarira muriwo nemichero. Hmm. Ndinofarira kudya chikafu changu. Ndatenga zvakare chichi ndatenga ichi ndikatenga ichi ndatenga mazai kana riri rimwe chete tinoti zai zai zai rinobva kuhuku ndikatenga mukaka mukaka mukaka tinouisa kana tichidya poriji remangwanani Iko zvino ndava kubika zai rangu. Ndakupwanya zai. Ndapwanya. Ndakupwanya rimwe racho pwanya. Ndapwanya. pwanya ndakupwanya ndovhura ndiri kukanga zai rangu oh. hmm. haa zviri kunhuhwirira ndakupakura zvakare pakura Pakura mazai. Pakura. Mm. Pakura. Idya. Ita idya. Mm. Mm. Zvinonaka. Nziyo yekudya unoiziva here?

nzungu nechibage ndoda kutya kutya itya nzungu nechibage oh ndaguta ndaguta iwe kana uchidya unodya uchiguta here ndanzwa nekudya aiwa ndafara nhasi tanga tichidya tichidzidzira mazita echikafu tikadzidza kuti kune michero hatibiki michero uye kune miriwo miriwo tinokwanisa kubika miriwo kune nyama kune mazai nezvakawanda zvatinokwanisa kubika tichidya idya kana une nzara asi ndaguta Toonana zvakare munguva inotevera iwe neni tichitaura shona tichidzidza shona tichitamba toonana ita toonana toonana